Ka a bɔhir a maŋa, ti ni ku zaŋ li chɛ nayi ka ti zaŋ li kuna. Dagbaŋ ti galisiya pam. Di sibisi ni ti kpa zaa, ti gba di mali ti Dagbanli maa ŋmɛri nyuɣu. A yi yi yuŋ polo kana, a bɔri o, Dinŋɔ, a ni boli a translator, ti yɛn yɛri a Dagbanli, a bɔri o bɛ a jɛshɛhi yɛri li. Votari jin ka a ku shee ti ni ʒiɛ ŋɔ, aligbesili ka ba yɛn yɛra. Naɣa nyini yɛba ni a bi wum ni aligbesili, yaa ka zani nyɛ ma. Ban bi mi ka bali shɛli bɛ Ghana pahibu zuɣu. Hali Ghana ŋɔ, a ni tooi chaŋ luɣ shɛli polo ka bɛ ti yɛra ka mɔɣisili ka a bi ŋɔ ka boli ni ka ga a ni yɛn nya. n tiɛha vota di eh, bin daa niŋ Ghana karinima tiɛha shɛba daa bi gɔn chɛbiri shɛli ti niŋdi o bɛ m bɔhila bɔhi shɛŋa ka ti bɔhi ni o yɛn ni ka Ghana niri nya ka n Dagbani yaa ka ŋun bɔhi gba ni o yɛn ŋun mi mi ka balifiya bɛ Ghana ka booni ba Dagbamba o shɛla da ka yɛrila a yɛtɔɣa maa Dagbambi yaa yaɣa ni niri bɛ Ghana ka yɛn ni o mi Dagbambi yaa Dagbambi yaa yaɣala ni so ku bɛ Ghana ka yɛn ni o mi mi balifiya bɛ Ghana ka booni ba Dagbamba to shi a ti yɛn niŋla passport Din ni ka o yɛn bɔhi a bɔhi shɛŋa ka a naan pa baŋ ni balli shiri nyɛla binshɛɣu din lahi tali ti lo bɛ mila ti ban be Ghana ka mi bala maa zaa ni chɛna ka mali yu shɛŋa. N yuli ka m boli ti wuh a ba yuli ka m boli ti wuh a ba maa n-gba zaa yɛri di ŋɔ yuli laa yuya ata maa ti yi pa Ghana nira tali lahi nyɛli ni laa yuya ata maa puuni shɛli yu shɛli yina di puuni ka di pa Ghana yuli ka m pa zaŋ li zisi ma ka pa niŋma vihigu din mali yaa din tooni ka m pa Ghana nira bɛn bɔhimila m ma yuli ka bɔhimma m ma o ba yuli ka bɔhi luɣ shɛli polo bɛ ni dɔɣi a tiŋ tan ka a yina Saha shɛŋa bɛn, yɛtɔɣ shɛŋa bɛn ka ti yɛrila, ti bi yuri n-ka yɛrili maa. Luɣ shɛli ku bɛn ka a ku kanna nti tuhi so ka so pɔhi ka bɔhi a ni a yuli ka a yɛli ka o bi lan bɔhi a balibu o nya a. Yu shɛŋa ku boli mi o baŋ ni a ni nya bali shɛli maa. Amaa n ŋɔna, n na min pun yɛli li. So ni yɛn ti ti yuli ni kaman zaɣila ni niya, o pɛ yɛn chil o balli ka yɛri so balli ka di kpabi dihi tabili ni o mini pa niim maa. Di kanna m bɔɣu yaɣi. Ninvuɣ shɛba ban mali yiko ni ban mali kukoya ni ŋun wumdi o ni ŋun wumdi viidiyo ŋɔ kpaŋmaŋmaŋa shee yɛn viidiyo maa ka di paai ninvuɣ shɛba ni sibisiri ba paai bɛ yuli maa ka di bɔbi ninvuɣ shɛba ban gba mi Dagbanli ka mi Dagbanli bachini yɛtɔɣa. ka bɛ pahi shikuruti maa ni n-chɛ ka bihi maa ka bɛ mi binshɛɣu m-bo n Dagbani li. N sa yɛlli ka yɛli ti ma bi so n-daa chaŋ ti poli ka bɛ ti yɛn leei nam ka bɔhiri ba bɔhisi ka bɔhi bɔhigu ka o kɔŋ labisi shɛm. Dagbani goli ŋun lee nyɛ Dagbambo gba zaa ŋuni nyɛ golinim ŋuni nyɛ yuuni maa bahigu ka ŋuni nyɛ yuuni maa piligu kaman January ŋuni Dagbani goli pun ŋuni nyɛ ŋun sani December Dagbani goli pun ŋuni nyɛ ŋun sani ni sa yɛlli ŋun sa chaŋ ti bɔhi ni ni ka daamba Damba kara ni. January nyɛla buɣim ka December mi nyɛ chimsi. Di zuɣu chɛ ti chira ayi ni ti ni nya yuuni. Amaa sɔŋ sa ti zaŋ li chaŋ ti ya ni a ni ka Damba. Di saha di ni na nyɛ pina ka bɛ yɛn ti ka bɔhi laa bɔhim maa, nyini na Lucila laa pini maa. Yɛm mi sim tooi mi ti paai luɣ shɛli polo ti ni paya m-bɔhiri bɔh shɛŋa. Di paya ti yɛn chaai mi ni a yɛli ti yɛtɔɣ shɛli. Ti ni yɛn nya Dagbani ni yɛtɔɣ shɛli n-zaŋ bɔh a. A yi shiri labisili a yɛtɔɣa maa n-tam kalinli zuɣu mi ka dihi tabili Dagbani shiri nyaa. Mani nami ya yabina mini bɔhiti ni buɣi ka Dagbani wuhi ni koli ba. Ka ya ŋun bɔhiti maa ka Dagbani nya o, o bɔhiti mi ka ti yɛli Dagbani mi yɛtɔ ka o ni ti dihi tabili ti yɛli Iin ni ti dihi tabili ka ti yɛli Iin. O bɔhiti ni Dagbani mali wuhi a ka buɣi ni koli ba. Nyɛ ŋun yuŋɔ ansa nyɛla o. To di zuɣu a yi kana ti yuli, binyɛra pam beni. Kpaŋ ya yi maŋa. Di bi wuhi ni a ni zaŋ a dapali tɔhi shikuru. Wali wumdi Dagbani li, o kuli ni tooi wum Silimiinsi li. Ka lala nyɛli. Di ŋuna a dapali maa di pun kala fahim. Di zuɣu nyin bɔŋ fahim bini ti o. Ka o fahim a ka di ni tooi gbaai binyɛra pam. Dinzuɣu di simsi ni a dapali yi shikuru kuna ka a gba pa wuhir o binyɛr shɛŋa, binyɛr shɛŋa, binyɛr shɛŋa ka di ti ku dihiavi dahin shɛli. A yɛn baŋdi silimin siliba dira shee a yila Ghana n-chaŋ ti shee a ni baŋdi silimin siliba dira. N ni daa do loori ka ti chani Nigeria, polinsi daa taai ti Benue, Cotonou. Ŋun ka mi Benue viɛnyɛla pumpɔŋɔ ka m bi baŋ. A daa ku kana round about kam, di mali round about nim pam. Polisi ni sooja ni yɛn ʒɛla nimaani baariya m-bala ka bɛ ti guhi ti ka ti zani ka yɛn yiɣisi ka loori so ka ti ŋme yihi ti loori maa tooni bonnet maa ka m ma sa ka di gbaai loori maa zali ka direba ashiina direba awunu Siminsi li m ma sa wunu French n gba wunu French direba awunu Siminsi li ka di zaŋ o kana polinsi maa zani polinsi maa daa paai saba ni soojanima ka bɛ so ti bi wumdi Siminsi li bɛ zaa French ti daa zaŋ o mahi ka o chaŋ wula ka a yɛn niŋ o. Ŋun o ni yɛri shɛm maa ba wum na, a gba ni yɛri shɛm o bi wum na. Wula ka a yɛn o? Trans ŋun paya ka o chaŋ. Ŋun pɔi n-yɛra lo French ka yɛra yaa Naagu a yi chaŋ ti bɔ a translator na ŋun yɛn wum French maa ka yɛla Silimiinsi li. Amaa ka ti ni ku be Dagbaŋ ŋɔ ka naa ku yi Dagbaŋ li maa kaman ka di yɛla ko ka nini ka naa ŋmee nyihi n-yɛri Dagbaŋ li tooi jɛrigu jɛrigu n-nya bee kaman zuɣu kpiŋla n-nya bee yuŋ paɣibu ka ti paɣiri ashee biɛɣu sani ka ti nya ŋun din yɛn niŋ kasi. Kaman niriba ku yuuni kaman ni ti yɛri Dagbaŋ li tooi zuɣu kpiŋla m-bala o yɛla ka nini laa ka niriba yuuni li. Naawuni mali tiŋ ka m ba pɔri m-buri ti ba dɔni. Wura wumla Silimiinsi ni viɛnyɛliŋga? Amaa n ni yuun Dagbaŋ ŋun na bi yuun ni yɛn zaŋ so Dagbaŋ ni zaŋli maɣis o. Ka a suhu kpi ka a naan yuun kari ŋmee kaman a yi wumdi simiisili a ku lan tooi wumla Dagbaŋ bee a yɛri Dagbaŋ a ku lan tooi wumla simiisili. A pun kala fahim di zuɣu dama shee na a bia chɛ shikuru nyin yɛlim o simiinsi nyin ku bɔŋdi o ti wumla simiisili viɛnyɛliŋga. Naawuni so kan yɛn yɛl a o ku wum simiinsi maa hal ni n ti gari simiinga. Naawuni so kari shikuru anahi ni o niŋ a ninmɔhi. Simiinsi maa bee n-ti o binshɛɣu. Simiinsi maa di bee n-ti o tuma. Di bee n-ti o bindirigu. Naawuni ninmɔhi ka o niŋ. Ni yɛli shɛŋa binyɛhiri yiŋɔ. Ka o kuli chaŋ shikuru maa ni Asiiminsi maa beni ka o chaŋ ginda hal ka bɛ shɛba mali chani tumla lɛbira shikuru fiisa bɔnda ka o yɛn yuli. Lala shɛba n-kuli niŋ shikuru maa bɔnda ka o yɛn yuli. A kuli ni wumsi a bia viɛnyɛliŋga ka o tam kalinli zuɣu ka a bo gubu n-gu pia maa o suhu biɛɣu ni. Di viɛli pam n gari nayin zali ni o wummi Silimiinsi li. O daa bɔri Yisa ma ni shi o na bɔhim bali shɛli Silimiinsi maa bɛ yɛn ti o bindirigu na o chaŋla luɣ shɛli polo din nyɛ Silimiinsi ni bɛ bɔhim ban be jɛmmiŋ ka bɛ yɛra ka bɔhi ban be Itali ka bɛ yɛra. Bɔŋ ba mi Canada ka bɛ yɛla, bɔŋ ba mi tinkan ka bɛ yɛla, Chɛmsi peen ka a nya nya, N-nya nya a ni yɛ Simeon ka chaŋ, din ŋuna a ni yɛli na bi yɛ yɛtɔɣa maa tiri o nyin n-kana. Nyin m-paai ba na, amaa ti ni bela Dagbaŋ ŋun ku be Tamil ŋɔ ya tabisi minsili, ka ti zaa nyɛ Dagbaŋ ba. Ka a ku yɛli ka so dapali chɛ shikuru o kuna, bia maa ma mini o ba zaa bi yɛn yoli Siminsi, bi yɛn yoli yɛtɔɣa bi yiriba Siminsili. Ban bɔri ni o wum Siminsili viɛnyɛliŋga n-chaŋ ya, chim ka o bola baŋsim ŋɔ di ni kpɛri palimɛnti baŋsim. Ni bɛ wul simsi yiɣa yiŋ. N yɛra saha shɛlikam, man wula mila ŋun gari ma, ni gari so ŋuna, Naawuni mi o.